Joël. Kelly.
Eli.
Anne.
Also ech denken, dass dat haut déi negativste Sendung gëtt, déi mer jee gemaach hunn. Mee se ass net negativ wéinst dem Message, mee éischter wéinst eppes ganz anescht. Kann do een eisen Nolauschterer an Nolauschtererinnen e bëssen op d'Spréng hëllefen? Jo, nämlech wéinst Testergebnisser. An nee, Et geet net em de Covid Test.
Mir hunn eis alleguerten teste gelooss an mir verroden dat grousst Ergebnis schonn ganz am Ufank, Mir sinn alleguerten negativ. An zwar hu mer eis teste gelooss op wat? Mir hunn eis teste gelooss op den HIV Virus. Also op Aids, awer dat op ganz verschidde Methoden. Genau, well et kann ee scho mol nëmme teste gelooss soe well verschiddener vun eis hunn dat selbstständeg gemaach. An dozou ginn et da méi Detailer direkt nom Jingle. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Dir léif Leit, bevir mer iwwert eis ënnerschiddlech Testverfahre schwätzen, géing mech interesséieren, Wéini hutt Dir dann Ären éischten HIV-Test am Liewe gemeet? Also bei mir war deen éischten ab Dee Moment eigentlech, wou ech ugefaangen hunn, Sex ze hunn, dat heescht viru warscheinlech knapp 17 Joer. An ab deem Moment war et eigentlech all Joer, wann ech bei mäin Hausdokter gaange sinn, dass ech gefrot hunn, ob mer dat einfach mat kënnen testen. Bei der Bluttanalys? Genau.
Also wann ech den Hausdokter oder d'Hausdoktesch ebe gefrot hunn, hei kënne mer eng Kéier en Check-up maachen, huet dat dozou gehéiert. Also fir mech war dat sou normal wéi bei de Zänndokter ze goen, datt deen enke sou an de Mond kuckt a seet, ass alles nach an der Rei, huet do eben een an d'Bluttbild eragekuckt souzesoen. War dat fir däin Hausdokter och normal oder hues du dat missen extra ufroen? Ech hu gemierkt, also sou duerch d'Kommunikatioun, datt dat net jiddereen esou reegelméisseg ugefrot huet. Ech mengen et huet déi éischt Kéier fir e bëssen Erstaune gesuergt, awer éischter Erstaune doriwwer, datt aner Leit dat manner maachen, wéi doriwwer, datt dass dat bei mir mat dobäi war. Ech kennen awer och Fäll, wou dat dann ëmmer direkt nach e Schreck beim Dokter oder bei der Doktesch ausléist an déi sech da froen, firwat wëll ee sech da elo teste loossen. Mee ech mengen awer, dass sech do vill verännert huet iwwer déi lescht, iwwer zéng Joer eben. Ech muss éierlech soen, ech hunn dat nach net esou oft gemeet. Ech war, mengen ech, eng Kéier bei den Dimms, mee dat ass awer schonn länger hier an dono gouf et am Fong nemmi vill Situatiounen wou ech mer geduecht hun ok du misst elo an hun dat dann emmer bessen rausgezögert wat am Fong keng immens gudd Idee ass well och wann een net direkt an enger Risikosituatioun wär oder mengt net an enger geweecht ze sin kann et jo emmer sin dat een eppes mecht an ech muss soen dat ech do elo probéieren mech ze besseren.
Kanns du direkt nach erklären, wat den Dimms ass? Well ech mengen, dat weess net jiddereen dobaussen. Dimms ass de mobillen Testservice vun der HIV-Berodung. Also si fuere mat enger Camionnette duerch d'Land an do kann ee sech da gratis an anonym teste loossen. Nice, jo.
Also bei mir war et esou, dass ech mengen ech mäin éischten Test relativ spéit gemeet hunn, nodeem ech schonn e puer Joer sexuell aktiv war, an zwar och, dass ech da meng Hausdoktesch gefrot hunn, ob si dat och bei der Bluttanalys konnt ukräizen, an si war och relativ iwwerrascht, an et ass nach net esou laang hier, ech mengen et hänkt och esou e bësse vum Dokter oder der Doktesch of, dunn, also dat war zu Lëtzebuerg, wou ech mäin éischten HIV-Test zu Wien, war wou ech Plasma spende wollt goen an dat ass ganz praktesch, well dat ass quasi eng Win-Win Situatioun, well du gëss natierlech fir d'éischt eng Kéier duerchgecheckt wann s de Blutt oder Plasma spende gees bevir s de dat kanns maachen, dat heescht also gratis HIV an STI Test. Elie, an du? Jo, bei mir war et esou dat ech déi éischt Kéier zu London war wou ech do gewunnt hunn an dat war eng Sexual Health Clinic, also eng Plaz déi dann och just dat mécht, déi Deel vun der NHS ass, dat heescht och alles gratis, wat awer och heescht, dat een e bësse méi laang muss waarde bis een dru kënnt. Dat war eng Infirmière, wann ech mech gutt erënneren, déi dat gemaach huet an dat war ganz strukturéiert, also mat engem Froebou mat ganz vill Froen, wou ech dann hu missen Äntwerte ginn, op wéi ville Risiko ech agaange sinn an dann och ëmmer erëm non-verbal jugéiert gi sinn, wat ech net esou angenehm fonnt hunn an och mer net erwaart hat vun engem, deen awer do schafft an de ganzen Dag just dat mécht. An do war den HIV-Test mol net als Standardtest mat dran. Et ass méi drëm gaang fir virun allem Chlamydia, Gonorrhea ze testen an vläicht nach zwee, dräi aner Saachen. Mee ech hunn awer extra misse froen, dat den HIV soll mat getest ginn, obwuel ech mer geduecht hunn, de Risiko oder d'Wahrscheinlechkeet, dat ech dat hunn, ass zimlech kleng. Den zweeten Test, dee war zu Lëtzebuerg bei mengem Hausdokter deemools an deen huet ganz schlecht dorop reagéiert. Dat war en Bluttest wou ech bessen wollt eng Kéier alles duerchchecken, och wat Vitaminnen a Mineralien a sou weider ugeet an dee war komplett schockéiert an huet gesot, ah sou, jo mee du bass jo awer net an enger Risikogrupp, ëëëëë oder dach? ëëëëëm dee war ganz kloer mal à l'aise an huet dat guer net cool fonnt an hues och net wierklech wéillen dorop reagéieren sou. An du huet en herno gesot, Ah jo, mee dach, jo, ech verstinn dat, jo, dach, ech war och eng Kéier jonk, dat ass guer kee Problem. Also dat war wierklech deplacéiert.
Mega krass. En huet dat dann, huet dat dann am Endeffekt awer ugekräizt, hien huet dann d'Bluttanalyse souwisou net selwer gemaach an am Labo ass deem Mënsch souwisou zimmlech egal, wat se testen. An ech menge mir kënne festhalen am Konsens, dass dat esou oder esou net an der Rei ass, also weder vun ärztlechem Personal nach vu Mënschen am Ëmfeld, do iwwerhaupt iergend e Jugement ofzeginn doriwwer, dass ee sech gesondheetlech ofséchere wëll an esou eng Informatioun wëll. Also ech mengen, also mir kënnen dat do elo kommentéieren, mä ech mengen, dat kënne mer awer och festhalen. dass do, dass dat net d'Recht vun iergendengem ass, do eppes dozou ze soen an deem Sënn. Also am Géigendeel géif ech esouguer soen, dass wichteg, dat all Mënsch sech teste léisst. Mir maachen dës Episod jo net aus iergendengem Grond zu dëser Joreszäit. Den éischten Dezember ass ëmmer Welt-Aids-Dag, fir drop hinzeweisen, eeben dat déi Krankheet nach ëmmer ënnert eis ass, nach ëmmer ganz vill Mënscheliewe fuerdert an nach ëmmer, jo, och eng Äert global Pandemie ass, déi net esou vill Medienopmierksam kritt wéi de Covid, logescherweis, mee trotzdeem ëmmer nach do ass. An ech mengen, et ass fir jiddweree besser, wa mer, wann d'Leit sech méiglechst flächendeckend teste loossen, Also et kann een dat wierklech jo och vergläiche bësse mam Large Scale Testing, wou zoufällegerweis Leit getest gi fir erauszefannen, wou de Virus iwwerall ass. D'Verbreedung vun engem Virus kann nëmme gestoppt gi wann déi Leit, déi positiv sinn, dat wëssen. Ech huele mech do e bëssen selwer mat der Nues, datt ech dat elo laang net gemeet hunn. Fannen ech et am Fong net méi wéi richteg, datt jiddwereen dat, wann et dann och nëmmen iergendeng e Grond gëtt, dat relativ reegelméisseg mécht. an esou Risiken aus der Welt schaaft. Jo, a wat ech och nach krass fannen ass wéi vill un esou Stigmatiséierung oder Tabus do matschwéngt, schonn eleng nëmmen och bei, also doduerch dass, wéi s du gesot hues Joël, d'Leit et net als néideg gesinn sech vläicht testen ze loossen, mee och an der Reaktioun vum Dokter wou den Eli grad gezielt huet, well wat heescht dann Risikogrupp oder Risikokontakt? Ech denken an deem Fall sinn d'Virunnahme vum Dokter gewiescht entweder dass de en ultra-promiskuitiivt Liewen hues wous de mat ville Leit Sex hues oder dass de schwul bass. An béid Saache sinn net ok. An also virun allem wann een d'Statistike kuckt, proportional fannen déi meescht Iwwerdroungen tëschent hetero Persounen statt. Sou. An natierlech si quasi schwul Kontakter, wann ee Prozentsätz vergläicht, e bësse méi héich sou, mee et gëtt, also et gëtt einfach méi Heterosex. Dat heescht, et gëtt och einfach méi Iwwerdroungen tëschent hetero Persounen. An ech hunn d'Gefill, do gëtt et iwwerhaapt kee Bewosstsinn, dass bei Heterosex HIV e wichtegt Thema ass einfach. An dass dat esou ëmmer nach de krasse virurdeelsbehafteten Ëmgang domadder ass vun, ah jo, okay. concernéiert eis jo net oder esou. Jo, ech mengen, et war engersäits e bëssen dat, d'Projektioun vum Dokter, dat en iergendwéi schockéiert war, dat ech eventuell Sex mat engem Mann hat, an awer och anerersäits, dat iwwerhaapt déi Wahrscheinlechkeet kéint bestoen, dat ech HIV-positiv wier. Ech mengen, a senger Logik war et esou, wann, wann ech deen Test elo opschreiwen, dann heescht dat, dat ee Soupçon do ass, obwuel dat bei mir net onbedéngt de Fall war. Et war wierklech fir op Nummer sécher ze goen, dat ech et net hunn. Et ass iwwregens och esou, also mir hu lo iwwer komesch Haltunge vun deem Personal, wéi gesot, geschwat, mee ech hat d'Situatioun och schonn, datt ech bei geschütztem Sex mat Leit, mat deenen ech net zesumme war, awer iergendwann enke sou gefrot hunn, Hei, hues du dech teste gelooss? Awéifern, wat, wat hues du fir Informatiounen iwwer dech selwer, déi s de responsabel mat mir deele wëlls? A wann ech dat gefrot hunn an den Test och nëmme suggeréiert hunn, da ware verschidde Leit, dat ass zwar laang hier, immens beleidegt, well se dat u sech esou als esou en Zouweise vun eppes Schmotzegem verstanen hu vu menger Säit aus, wat ech éierlech gesot immens verréckt fonnt hunn. well dat, wéi gesot, fir mech, aus menger Perspektiv, zu engem Standard dobäigehéiert huet an well dat eeben, du, dat ass jo kee Virworf un eng aner Persoun an dat weist eebe wéi d'Schunkkëschten dann awer nach immens geféierlech konzipéiert sinn, deelweis bis haut. Ech fannen, dat weist och, wéi net normaliséiert sech teste loossen an eiser Gesellschaft ass, also souwuel vu Säite vum medezinesche Personal wéi och an tëschemëndleche Kontakter a Bezéiungen. An dat ass jo awer am Fong, also jo, safer Sex ass mega wichteg, Barrièren ze hunn, wéi Kondomer oder Lackdicher an esou weider, mä also déi safeste Praxis ass sech reegelméisseg testen ze loossen, sou egal ob ee Single ass an enger Zou ener monogamer Koppel oder Date oder wéi och ëmmer sou. Also ech hunn dat elo och bei mir selwer gemierkt, mir schwätzen herno nach e bësse méi doriwwer wéi et wäert en Test ze maachen, mee vläicht einfach scho mol als klenge Virgeschmaach, ech hu bei mir selwer gemierkt, datt ech nervös gi sinn, wou ech den Test bis an der Hand hat a geduecht hunn, okay, du méchs dee lo. An am Fong war ech mer relativ sécher, ze wëssen, wat géif erauskommen, an dass och dat erauskoum, wat ech mer geduecht hunn. Mee et stellt ee sech dann awer Froen an et ass een dann awer iergendwéi nervös. An och nom Test ze froen an enger Apdikt ass awer e bëssen iergendwéi mat ganz komesche Gefiller verbonnen. Also et ass engersäits stigmatiséierend, sech testen ze loossen an et ass awer anerersäits immens stigmatiséiert, och einfach HIV-positiv ze sinn. Doriwwer hu mer an dësem Podcast jo schonn eng Kéier geschwat. Mee ech mengen, dat ass einfach Een Thema, wat net ophält, dat dat einfach, wéi d'Anne och scho sot, iergendwéi mat net propper sinn oder iergendwéi mat Schold a sou weider verbonnen ass, wou ech mer denken, jo, dat sinn awer Saachen, déi kënne passéieren. Et kann een heivua positiv sinn, och wann een opgepasst huet. An domat muss een dann ëmgoen a mir mussen als Gesellschaft domadder ëmgoen a mir mussen dofir suergen, datt dee Virus sech net weider verbreet. An dat huet jo wéineg domadder ze dinn, fir elo iergendengem do de Schwäerze Péiter zouzespillen. Wat een op dëser Plaz vläit nach direkt soe kann, dat ass, de Joël huet jo d'lescht Joer schonn eng Folleg opgeholl zu deem heien Thema. Do gitt Der ganz vill driwwer gewuer, wéi ee sech infizéiere kann, wat Mythe sinn, wou Leit mengen, et kéint ee sech ustiechen an dat ass awer guer net de Fall. Do geet et vill ëm Entstigmatiséierung vum Thema. Dat heescht, wann Der do elo ganz spezifesch d'Wësse wëllt hu, kënnt Der déi op alle Fall scho lauschtere goen an d'Kelly an den Elie hunn eng Sendung opgeholl iwwer ganz vill verschidde Verhiddungsméiglechkeeten. Also do kritt der elo ergänzend zu deem wat mer elo aus der perséinlecher Erfarung hei zielen och nach déi Infos. Net datt der mengt mer hätten déi vergiess, mir hunn déi schonn um Schierm. Yes.
An ech denke bevir mer elo vläit op déi eenzel Testverfaren déi mer gemeet hunn riwwer ginn, ass et vläicht awer eng Kéier gutt Ganz, ganz kuerz ze widderhuelen, wat dann elo e Risikokontakt ass, well mir schwätzen esou vu Risiko a wéini e Risiko fir eng HIV-Infektioun besteet. Dat kann een nämlech ganz kuerz zesummefaassen, Et ginn dräi Facteuren. De Facteur Nummer eent ass, et brauch ee Kierperflëssegkeeten, also Sperma, Blutt, Vaginalflëssegkeet oder Mammemëllech. Dat zweet ass, et brauch een eng Kierperëffnung, also en Anus, eng Vagina, e Mond, Aen oder eng Nues. An dat drëtt ass, et brauch een Kontakt an, an dat ass wichteg, Reiwung. Genau, also dat geet net, wann d'Enke kuerz a Kontakt komm ass an dann ass de Kontakt och schonn no enger Sekonn erëm eriwwer. Wat och heescht, datt esou Saache wéi sech kussen, aus deem selwechte Glas drénken, op déi selwecht Toilette goen, iergend e Problem sinn, well et gëtt net, wéi der vläit gemierkt hutt, iwwer Urin an iwwer Speichel wéi nennt een dat, Mondflëssegkeet? Spaut.
Spaut iwwerdroen. Wéi ass et da lo? Ween huet wat gemeet? Léise mer et op. Also ech hat mech fir een Autotest entscheet. Also Autotest, do fiert een net mam Auto an iergend een Truc era fir getest ze ginn, mä dat ass eppes anescht. Genau, Autotest ass wann een den Test iergendwou kafe geet an deen da sech selwer administréiert. Dat heescht sech selwer domadder test. Ech muss awer soen, dat dat och elo déi éischte Kéier war, wou ech dat gemaach hunn, well et soss ëmmer entweder während enger Bluttanalys gemaach ginn ass oder och eng Kéier am Dims, wou et dann och mat engem Schnelltest war, wou et awer eng Infirmière oder en Infirmier war, deen deen dann gemaach huet an och en Psycholog deen dobäi war deen dann nach eng Kéier e kuerz Gespréich mat engem gemaach huet fir een op dat eventuell Resultat virzebereeden an dann och duerno nach eng Kéier ze kucken wéi eng Risiko ass ee vläicht agaang an wéi kéint een déi nach eng Kéier A wou hues du däin Autoschnelltest kaf? Als éischt war ech emol, an ech wëll lo keng Schleichwerbung maachen, dat ass einfach just vläicht interessant fir dat ze deelen, ech war als éischt am Cactus zu Bouneweg well ech mer geduecht hunn, Bouneweg als Quartier ass jo awer no bei der Drogenzeen zu Lëtzebuerg, déi ronderëm d'Gare ass an zu Bouneweg, an awer och no bei deene Stroosse wou déi allermeescht Sexaarbechter owes sinn. An hunn ech mer geduecht, dat ass vläicht eng Plaz wou ech deen dann awer géing fannen. An et ass awer fir an der Stad ee Cactus deen éischter grouss ass. Mir hunn zimlech laang gesicht a keen Test fonnt. Véier, fënnef Schwangerschaftstester, Gleitmëttelen, x Zorte vu Kondomer, awer keen HIV-Test. Do war ech dann zimlech enttäuscht, well ech mer geduecht hunn, schued, ech hätt geduecht et wier elo einfach deen esou ze kafen an ze maachen. Hunn ech weider gesicht, am Monoprix gëtt et deen och net, am Delhaize gëtt et deen och net. Am Rewe, bon et gëtt just ee Rewe hei am Land zu Iechternach, mee do gëtt et en och net. Bis ech dann elo de Weekend et an ee méi grousse Cactus gepackt hunn um Houwald, wou ech den Test dann konnt akaaft hunn. Dee loung am Rayon, dat heescht dee kann een dann och einfach esou fannen. Wat awer ganz spannend war, wou ech bis an der Keess war, war do och erëm esou eng Situatioun, déi absolut net hätt misse sinn, well als éischt huet de Caissier emol den Test gekuckt an sech ëmgedréint an deen sengen zwee Aarbechtskollegen an deenen anere Keese gewisen, déi déi dann eng Kéier kuerz matenee geschwat hunn, wou ech einfach och do stoung a gewaart hunn, datt weider gescannt gëtt. An dat war Samsdeg Owend, dat heescht och eng Zäit, wou awer zimlech vill Leit am Cactus sinn, besonnesch elo, wou d'Caféen an d'Restauranten zou sinn. an et soss näischt ze maache gëtt. Ech mengen, si hu sech ausgetosch, einfach well een deen Test nach ni gesinn hat. Dat heescht, et huet mer och signaliséiert, ok, deen Test gëtt et, mee dat ass awer eppes, wat d'Personal och net onbedéngt weess, wou se och net wëssen, wéi ginn ech elo domadder ëm. An du huet e probéiert, en ze scannen, an de Barcode ass awer net gaang an huet en och net iergendwéi a sengem System fonnt. Dat heescht, en huet do wierklech misse mam Test bei een anere vum Personal goen, fir datt dee soll kucken, wéi deier den Test kascht. Deen anere wousst awer net, wou deen Test wier, huet geduecht, dee wier iergendwou an enger anerer Keess. Du hunn ech deem missen erklären, wou ech e fonnt hunn. Dat heescht, bei den Drogeriesaachen, beim Deo, bei de Kondomer, an deene Regaler. Du ass déi aner Persoun dann dohi gelaf, huet de Präis mam Barcode geholl, deen an d'Keess bruecht, fir datt hien e konnt an der Keess scannen An hien huet en dann och dono erëm missen dohin zréckdroe goen. Dat Ganzt huet eng 5 Minutte gedauert a war awer zimlech onprofessionell an onangeneem, hunn ech fonnt. Oh mäi Gott, dat heescht jiddereen huet der esou nogekuckt, deen hannert der an der Kees stoung an esou? Jop.
Jo, Oh. dat an en plus och d'Personal awer, déi déi zu dräi dann do gekuckt hunn an driwwer diskutéiert hunn an ech war esou, Ehm. Emma, Wann ech géif weider maachen, ech hunn nach aner Saachen ze dinn haut. Uiuiui.
Do muss ee jo schonn drun denken, wann et Leit ginn, déi éier éischter zeréckhalend sinn an eventuell Angscht hunn, en Dokter oder eng Doktesch opzesichen oder bei de Planning ze goen an déi da soen, ech wëll mech teste mee ech maachen dat alleng. Mat der Diskretioun, sou dass ech meng Rou hunn, da kann dat do wierklech bal traumatiséierend sinn, wann s de der den de Courage zesummenhëls, fir dat kafen ze goen, an du hues dann deen doe Kontakt an engem Buttek. An ech wëll deene Leit elo keng béis Ofsiicht ënnerstellen, mee ech denken, dass dat do ëmmer eppes ass, wat s de bei der Formatioun och vu Leit a Geschäfter heiansdo kanns mat bedenken, dass een do sech da vläit e bëssen anescht verhält, jee nodeem wéi eng Produiten op d'Band kommen, an datt een do d'Diskretioun dann och bäibehale kann. Ech hu mer geduecht, ech maachen dat elo zu wëssenschaftlechen Zwecker fir de Podcast, an dann hunn ech dat geloossen. Mee wann ech awer elo an enger Situatioun gewiescht wier, wou ech an engem Risikokontakt gewiescht wier oder mech engem Risiko ausgesat hätt an deen Test wierklech gebraucht hätt, fir Ze kucken, sinn ech elo negativ, sinn ech elo positiv? Ech mengen, dann hätt ech dat nach eng Kéier ganz anescht erlieft an dann wier dat wierklech eng richteg Folter gewiescht. Also et ass ganz interessant, datt dir dat geschitt ass, well ech hat nämlech, also ech hunn och en Test am, am Cactus kaaft. Ech mengen, dat ass effektiv déi eenzeg Supermarchés-Chaîne zu Lëtzebuerg, déi se hunn. An ech hat en anere Produit, wou d'Madame an der Keess huet missen uruffen, iergendwou an eng Zentral, an sech déi Nummer duerchgi loosse fir dat anzeginn. An dat war Kaffi, also dat war näischt, wou ee sech schummt, fir et ze kafen. Ech hu geduecht, Merde, wann dat elo beim Test geschitt wier, da giffs de elo e bëssen, bësse komesch do stoen. A bei dir ass et elo esou geschitt. Ech kann der nach kuerz erzielen, wéi et virdru war. Ech hat nämlech probéiert, den Test an enger Apdikt ze kafen. Dat huet awer bei ganzer zwou Apdikten net geklappt. An där éischter sinn ech ganz verwonnert ugekuckt ginn a gesot ginn, Jo, vläicht hunn aner Apdikten dat, mee mir hunn dat net. An ech krut och guer keng aner Nofroe gestallt an, an soss keng Informatiounen an sinn quasi erëm heem geschéckt ginn. Wou ech am Fong bësse verwonnert war, well ech geduecht hunn, ok, wann ech an engem Klick ginn, ech froen zum engem Test, datt een da vläicht awer zwou, dräi Saachen nofreet oder mer weider Informatioune gëtt, hat ech schonn domadder gerechent. Ech war dunn an eng aner, wou ech zum Gléck soe muss, dat ech do vill méi fein behandelt gi sinn, wou ech direkt gesot krut, ah jo, mir hunn déi grad net op Stock, ech kann iech awer ee bestellen, an och gesot krut, also ech wunne relativ no u Frankräich, un der franséischer Grenz, ass gesot ginn, jo, da fuert vläicht a Frankräich an eng Apdikt, do hu se se zimmlech sécher. An ech sinn do och direkt sou quasi ofgefaangen ginn mat, wéi laang ass dann hier? An dir wësst jo dat an do an do. Also ech, do hat ech d'Gefill, do wier ech, wann ech nach méi Froe gehat hätt, wier ech och nach weider berode ginn, wat bei där éischter net de Fall war. An jo, ech sinn dunn och an engem Cactus fündeg ginn. Wat ech nach wëll soen zu deenen Autotester, déi kann een och bei der Croix-Rouge bei der HIV-Berodung bestellen. Do kritt ee se da gratis. An och do sëtzen ausgebilte Mënschen, déi Äech sécherlech net wäerte wechschécken, och net um Telefon, a bei deenen Der, denken ech, net zécke musst, wann Der do nach iergendwou Froen hutt. Also, dass Der do keng Nieweformatioun an engem Buttek hues, fir och nach sexuell Bildung ze maachen an Dengem eegene Rayon, dat kann een op der enger Säit novollzéien, mee et huet jo op der anerer Säit och eppes mat gemeinsamen Ëmgang ze dinn. Mee et geet op alle Fall net drëm, Äerch elo iergendwéi Angscht ze maachen, dass Der elo d'Flemm kritt, falls Der esou een Test wollt kafe goen. Also ech hunn en anere Wee vum Service gewielt, nämlech deen, dass ech eebe bei de Planning gaange sinn. Ech war bei enger alljärlecher Kontroll. En plus hat ech mäi Verhütungsmëttel geännert a wollt dowéinst och en Hormonspigel a sou weider a sou fort an Ofstrécher fir Saache fir déi ee sech reegelméisseg kann teste loossen. An do hat ech dat, wéi gesot, mat dobäi. An ech wollt kuerz op dat zréckkommen, wat de Joël virdru gesot huet mat der Opreegung, bis d'Resultat vum Test do ass. Bei mir huet dat zwar e puer Deeg gedauert, mee ech war, mengen ech, manner opgereegt, net well ech d'Resultat scho kannt hunn, mee well ech wosst, dass, wann et positiv gewiescht wär, ech ënner anerem beim Planning Ënnerstëtzung hätt. An du weess, dass de an en Netz erafäls. Dat ass, mengen ech, e bësse wéi beim Covid aktuell, dass ee weess, hei, mir sinn an engem Gesondheetssystem, an deem mer, kënne versuergt ginn a wou mer wëssen, mir kommen an eng Klinik a wou een einfach weess, et gi Profien zu Lëtzebuerg, déi mer hëllefe kënnen. Dat heescht, ech menge vill vun der Angscht huet wahrscheinlech och domat ze dinn, sinn ech alleng dono? A Gott sei Dank, och wa lo vill Saachen net esou positiv geklongen hunn, déi mer erzielt hunn, et ass een net alleng zu Lëtzebuerg, wann d'Resultat en anert ass. Wéi ass dat da sou am Ausland, Kelly? Well du hues däin Test am Ausland kaf an am Ausland gemaach. Yes, dat ass richteg. Ech hun mäin Test an der Apdikt kaaft tatsächlech. Déi Apdikt hei bei mir direkt em den Eck zu Wien an si waren dann esou, ah jo ech mengen mir hun hei nach een Test, ech kucke mol. An dann war se esou, ah ok nee mir hun en awer net méi am Stock well dee war ofgelaaf. Lol, déi Tester sin zu 3, 4 Joer gülteg, dat heescht déi lescht 3, 4 Joer waren anscheinend net souvill Leit déi bei hinnen HIV-Selbsttests sech kaf hunn. Ech sinn kuerz vum Stull gefall, obwuel ech stoung, wou ech bezuelt hunn, well dee kascht 29 Euro hei zu Wien. Dat fannen ech schonn net sou wéineg. An engem, an enger net globaler Covid-Pandemie-Zäit wär ech wahrscheinlech gratis bei d'Aidshëllef gaangen hei zu Wien, mä esou hunn ech dat dunn mat heem geholl. An ech muss soen, mäin Test war zimmlech nice, et huet mer relativ vill Spaass gemeet, well ech date säit een, zwee Méint eng Infirmière. An dat huet sech natierlech absolut ugebueden, dass ech dat als Owesaktivitéit, well elo wärend der Lockdown-Zäit kann ee souwisou net esou vill maachen, dann ass ee frou iwwer all Aktivitéit, déi net Film kucken ass. An et war zimmlech cool. Also d'Kelly huet jo do eppes Interessantes gesot mat deem Date. Also Dir musst net onbedéngt Leit daten, déi Iech beim Test hëllefen, mee et kann effektiv eng gutt Idee sinn, net eleng ze sinn. wann ee sech eventuell onwuel fillt, einfach well et och gutt ass am Nachhinein een ze hu mat deem een e Gespréich kann hunn oder wou ee ka soen, ech hunn Angscht fir mech elo selwer ze peeken oder wat och ëmmer. Wéi war dat dann fir dech Kelly? Also do muss ee sech jo selwer an de Fanger picken oder een aneren dat maache loossen, deen engem hëlleft. Den Test geet esou, datt de sou e klenge ronne Plastik-Deppes hues, deen s de op den Dësch stells. Do ass esou eng Testléisung dran. Déi stells de dohinner an dann hues de esou e Réierchen, wou ënnen eng kleng Spëtz drun ass, déi dann un d'Blutt kënnt. An déi Spëtz, wou dann d'Blutt dran ass, gëtt an dee klengen Däbbes gestach, wou dann d'Testléisung dran ass. A fir un dat Blutt ze kommen, muss ee sech selwer eng Kéier esou klick mat esou engem Déngens, wat een och benotzt, fir de Bluttzocker ze moosse bei Leit, déi Diabetes hunn, sech eng Kéier esou an de Fanger picken, dann déi éischt Bluttdrëps ewechmaachen an dann Nach eng Kéier kuerz drécken an dann esou den Stäbchen drun halen. An ech sinn immens schlecht mat Blutt an och immens schlecht mat Picken an esou, dofir wollt ech dat op kee Fall selwer maachen. Ech muss soen et deet iwwerhaapt net wéi, et ass déck séier eriwwer an trotzdeem war et esou ooh, ech si frou dass ech et net selwer maache muss. An natierlech mäin Infirmiers Date huet dat ultra professionell gemeet a jo huet mech déck séier gepickt an dann mer eng Plooschter op mäi Fanger gemeet an ech hu mech immens gutt emsuergt gespuert. Also dat war op jidde Fall zimlech cool. Genau an dann hëlt een dat wou d'Blutt drun ass, stécht et an dee klengen Deppes an dann kënnt ee Sträif wat esou den Teststräif ass wéi beim Schwangerschaftstest an dann no 15 Minutte kënnt oder kënnt net nach esou en zweete Sträif. Genau a wann en zweete Sträif kënnt ass ee positiv a wann en keen zweete Sträif kënnt ass een negativ an ech hat keen zweete Sträif wat ech awer och erwaart hunn an dowéinst war ech net esou mega opgereegt. Mee et war trotzdem iergendwéi e komescht Gefill vun Erliichterung, wou dunn no 15 Minutten mäin Timer um Handy geschellt huet an esou war, Ah jo, cool. An ech muss soen, well dat esou an engem Dating-Kontext passéiert ass, et ass en immens gudden Ophänker, fir och nach eng Kéier iwwer esou STIs an Ëmgang mat STIs an Ängscht ronderëm sexuell iwwerdrobar Infektiounen a Krankheeten ze schwätzen an iwwer esou Tabus an esou. Also, et ass esouguer nach esou. pädagogesch wäertvoll oder esou an der Bezéiung kann een dat dann an esou weider verwäerten. Ech menge mäin Date huet et net esou cool fonnt, datt ech, ech war scho virdrun esou, jo an da kënne mer jo vläit nach iwwer safer Sex schwätzen an dat war esou, oh Gott yes. Mee et huet gutt funktionéiert, muss ech soen. Mir ass lo grad nach eppes agefall, Dir hutt jo lo allen dräi 15 Minutten op Äert Resultat gewaart a bei mir waren et zwou Wochen, well meng Resultater um Wee vum Labo an d'Stad verluere gaange waren. Dunn huet liebenswerterweise meng Gynekologin mehrfach do ugeruff, fir gewuer ze gi wou meng Resultater sinn. Dunn hate mer se endlech. An den Joke war elo, ech krut déi net mat der Post geschéckt, dat kann een awer ufroen. Elo hunn ech dann extra ugeruff an hu gefrot, ob ech meng Resultater kéint per E-Mail geschéckt kréien als Scan. A wat ech interessant fonnt hunn, dat war, dass si mir do gesot hunn, si giffe refuséieren, mir dat ze schécken aus dateschutzrechtleche Grënn. A fir d'éischt war ech natierlech e bëssen echaufféiert an du sot ech, Jo, mee ech si jo ech a firwat kréien ech déi da elo net? An du sote si mir um Telefon eben, Jo, mee u sech kënnen hei zimmlech vill Leit uruffen, eis är Matricule ginn an da behaapten, dat do ass meng E-Mail-Adress a schéckt mir dat elo wann ech glift. An et hunn ech iwwerluet, wou ech mäin éischten Test viru, mengen ech, dann eben 17 Joer gemaach hunn. Do hunn ech am deemolege Centre médical fir d'Resultat ugeruff an dat duerft mir u sech nëmme meng Doktesch soen. An deemools krut ech dat vum Sekretariat lauthals. Post um Telefon matgedeelt an ech wosst, dass deemools nach de, am Cabinet d'Leit am Gank sutze bei där Sekretärin. Dat heescht, déi huet haart mäin, mäi ganzen Numm gesot a sot, Ah jo, d'Resultat vun Ärem Test ass negativ. An dat war wäit dovun entfernt, iergendeppes mat Dateschutz ze dinn ze hunn. An dofir hunn ech dat elo par conter bal scho erëm sympathesch fonnt, dass ech se elo net per Mail geschéckt krut a si mir eben dann, ma se awer postalesch kënnen zouschécken. Also ech wëll kuerz nach eppes zum Autotest soen. Och wann een deen laang mécht oder wann een just dann per Zoom zougeschalt huet, ass et awer net sou komplizéiert. Ass relativ gutt erkläert, där Anleitung déi dobäi ass. Da sinn och Biller dobäi, dat heescht do gëtt een eens. Et deet och net sou wéi, och wann dat elo anescht kléngt. Ech spillen dee Schnaz kuerz an. Ah, dat kléngt schonn sou ellen. Drücken Sie kräftig nach unten. Wat muss ech elo no ënnen drécken? Äi! An dass dann och ganz séier riwwer an dass zum Gléck och eng Plouschter dobäi déi een sech dann selwer drop pëschen kann an dann ass et och scho riwwer. An ech muss soen fir mech wären déi 15 Minutten, quitte dat ech zimlech sécher wosst wat giff rauskommen, awer bëssen bëssen opreegend. Wéi wär dat bäi dir Elie? Dann géing ech et wichteg fannen dat een elo net 15 Minutte laang op deen gliesenen Tube do blockt fir ze kucken wéivill Strécher der elo kommen. mee dat ee sech sou gutt wéi méiglech anescht beschäftegt an e bëssen oflenkt. Ganz einfach, well ee sech soss verréckt mécht a stresst an eventuell Angschtgefiller opkommen, déi berechtegt sinn oder net, mee Angscht ass souwisou eppes Irrationelles, wat een net onbedéngt kontrolléiere kann. Da géing ech soen, maacht am beschten eppes aneres, maacht e bëssen Otemübungen oder e bësse Sport oder gitt aus dem Zëmmer eraus. beschäftegt Iech op wéi eng Aart a Weis och ëmmer, fir net permanent mat deem Test konfrontéiert ze sinn, well Dir kritt d'Resultat jo da souwisou no 15 Minutten a musst dann eben dee Moment souwisou kucken, wéi d'Resultat ass a wat Der domadder maache Jo, sollt. an ausserdeem kann een och telefonéieren oder an eisen videochattegen Zäiten, wéi de Joël et gemaat huet, sech ee per Zoom derbäi huelen. An waat déi Angscht vläit och e bëssen méi geréng mecht, ass einfach regelméisseg en Test ze maachen. Wéi oft géingt dir da soen, wier et gudd sou en Test ze maachen? Et gëtt een Zäitraum an deem kënnt der keen zouverlässegt Resultat erzilen, well et bis zu 3 Méint dauere ka bis dat noweisbar ass. Dat heescht, Dir sidd elo net um séchere Wee, wann Der dat all Mount maache loosst oder all zweete Mount. Also, wann ech giff d'Mat Iech do net geckeg, also ech perséinlech giff soen, dass alljährlech schonn e sënnvolle Rhythmus ass, natierlech och ofhängeg dovunner, wann ee weess, war ech elo a méi Situatiounen, wou hätt kënnen eppes passéiert sinn. Mee ech denke mat engem Joer fiert ee gutt, oder? Ech soen, dat hänkt effektiv vun der, vun der Situatioun of, wat een alles esou mécht. Mir hunn an der Episod vum leschte Joer mam Kim, hunn ech jo och driwwer geschwat, wat ee ka maachen, wann ee lo ganz akut eng Situatioun hat, wou ee mengt, datt et kinnt zu enger Infektioun komm sinn. Da soll ee sech am beschten direkt un den CHL wennen. Da kann een déi sougenannt PEP, Post-Exposure-Traitement, kréien, wou dann d'Chancen, datt een sech infizéiert, Nänker verréngert ginn an da gëtt een do och beroden a kann deementspriechend dann och no där richteger Zäitspann en Test maachen. Mee ech denke fir esou d'Prophylax a fir einfach sécher ze ginn, ass eng Kéier am Joer, denken ech, ausräichend fir déi allermeeschte Leit. Ech weess net, wéi Dir dat gesitt, Kelly an Elie. Jo, ech gesinn dat och esou. Also all sechs Méint bis eemol am Joer, jee nodeems. An ech menge wann een an enger Situatioun ass, wou ee vill Risiko ausgesat ass, kann een dee PEP och prophylaktesch huelen, also eemol am Mount. Genau, well wat dat mécht ass esou d'HIV-Zellen anzespären, datt de Virus net undocke kann. A wann een dat quasi ëmmer hëlt, ass een am Fong ëmmer geschützt souzesoen, mä ech denken dat mécht fir déi allerwéinegst Persoune vill Sënn, mä just dass der dat eng Kéier héieren hutt. Genau, et gëtt souguer nach een anert Medikament, wat een all Dag kann huelen oder e puer Deeg virun enger Risikosituatioun an dann nach e puer Deeg duerno, wou ee sech dann och zimlech gutt schütze kann géint, also géint de Virus, fir dat ee sech och net undocke kann. Wat ass da elo, wann een e Positiivt ass en HIV-positiivt Ergebnis huet. Wat kann een do maachen, ausser, wéi mer elo scho soten, net eleng bleiwen a mat Persounen driwwer schwätzen?
Ech géing soen, probéieren net ze panikéieren, well et awer och zimlech gutt Traitementer mëttlerweil ginn an een och eng zimlech gutt Liewensqualitéit mat HIV kann hunn. Heescht, dat ass näischt, wou een op alle Fall elo mol zu Lëtzebuerg u stierft. Op där anerer Säit muss een natierlech eben dee Moment, an do hu mer eng gewëssen Ähnlechkeet zu der Covid-Situatioun aktuell, ass et natierlech wichteg dann ze kucken, nodeems ee sech selwer Hëllef geholl huet, natierlech och Kontakt opzehuele mat Leit, mat deenen een am Kontakt stoung. An ech denken, dass grad wann een Angscht virun deene Gespréicher zum Beispill och huet, een ebe ka vu Professionelle begleet gi fir déi Gespréicher eben och ze féieren an sech do Ënnerstëtzung ze sichen. Also wann een een positive Selbsttest gemeet huet ass et am beschten et kontaktéiert een entweder d'HIV-Berodung oder en Dokter fir dann enker en en ech soe lo e richtege Bluttest maachen ze loosse fir dat ze bestätegen dat Ergebnis. Et kann sinn dat en e falsch positiivt Ergebnis huet. E falsch negatiivt Ergebnis ass laut dem Test selwer Sou gutt wéi ausgeschloss. Dat heescht, do muss ee sech keng, net onbedéngt Suerge maachen, mee wann een e positiivt Resultat huet, sollt een op alle Fall mat engem Dokter schwätzen, mat der Aids-Berodung schwätzen, nach en Test maachen an natierlech, natierlech soll bis dohin, bis ee wierklech en endgültege Ergebnis huet a weess, wou een drun ass, all sexuell Kontakt mat enger Barrière passéieren. Barrière, dat heescht Kondom oder Lecktuch? Also ech hunn, well mer jo bal ëmmer nach iergendwelch popkulturell Referenzen an de Raum geheien, nach e klengen Tipp mat enger Produktioun aus Lëtzebuerg. House of Boys heescht déi. Do spillen zimmlech vill Lëtzebuerger Schauspillerinnen a Schauspiller mat an do gëtt eben, Gëtt den Ëmgang mam Thema aus den achtzeger Joren oder an den achtzeger Jore beliicht. Dat war eng Zäit, wou Aids nach als de Gay Cancer bezeechent gouf, wat eng ganz dramatesch, onmoosseg degoulass Bezeechnung ass, déi sou oder sou einfach net zoutrëfft. Dat huet d'Kelly virdru schonn erkläert. An ech hunn et interessant fonnt, mer dee Film unzekucken an eeben dann deen historesche Wandel. Einfach ze, also fir ze gesinn, wat huet sech iwwer déi lescht Zäit verännert, huet et mir do gehollef. Nichtsdestotrotz hält dat eis all net dovunner of, nach festzestellen, dass et och elo nach Schwierigkeete gëtt an dass mir awer och do dobäi kënnen eise Bäitrag leeschten, dass d'Leit ebe bësse méi relax mam Thema ginn, sech net schummen a keng Angscht hunn. An ech hoffen, dass falls nach iergendeen ängschtlech virum Radio sutz oder beim Handy sutz, lo vläit bësse manner Angscht huet. En anere Film, deen ech och nach kann empfeelen, deen der vläit kennt, ass 120 battements par minute, also 120 beats per minute. Dat ass e wierklech, wierklech schéine Film, deen an de nonzeger Joren a Frankräich spillt, wou et och vill ëm Aids-Aktivismus geet. An dee kann ech wäermstens un d'Häerz leeën. An dann wier mäi Schlusswuert, an ech denken äert och, Losst et eech testen, dir musst keng grouss Angscht dofir hunn, et geet relativ séier, et ginn ganz vill verschidde Methoden, sicht eech déi aus déi fir eech passt an esou sidd der dann sécher ënnerwee.
Yes, stay safe.
Ech géing nach als Ofschloss soen, Know your status. An ech fannen, dat ass immens wichteg, dat ass eng Responsabilitéit, déi jiddereen dréit, ze wëssen, wéi ass mäin HIV-Status an dann och anerer ze schützen, falls ee positiv ass, respektiv anerer dozou ze motivéieren, och hire Status erauszefannen, ier dat dee Virus sech sou mann wéi méiglech verbreet. Elo kënnt nach eng Rubrik, also stay tuned. Merci fir d'Nolauschteren. Merci Iech.
Bis geschwënn.
Bis dann. Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Wat ass Skinhunger? Skinhunger oder hongereg Haut ass een zimmlech neie Begrëff, deen säit der Corona-Kris méi oft benotzt gëtt. Eng vun den Haaptrestriktiounen an de Pandemiezäiten ass zwee Meter Ofstand halen, sech net méi ëmaarmen, d'Hand ginn, kussen oder soss kierperleche Kontakt hunn. Wann ee sech no Kierperkontakt, Hautkontakt oder physeschem Kontakt an Upake seent, kann ee vu Skinhunger schwätzen. Upaken ass ee wichtegen Deel vum Mënschsinn. Eng Ëmaarmung kann Zäertlechkeet, Léift, Nosinn, Dankbarkeet oder gedeelten Trauer ausdrécken. Engem d'Hand hale weist, dass engem deem anere säi Leed net egal ass, dass ee sech verbonne fille wëll an een net alleng ass. wa mer ugepaakt ginn an et eppes ass, woumat mer averstane sinn, schëtt de Kierper Oxytocin aus, eis Häerzfrequenz an eise Bluttdrock ginn erof an eis Stresshormone, de Cortisolspigel am Blutt geet och erof. Mir entspanen eis, fillen eis méi verbonn a sécher a méi glécklech. Skinhunger kann zur Konsequenz hunn, dass eisen Immunsystem ofgeschwächt gëtt, dass mer manner gutt schlofen an dass mer méi gestresst sinn. An de sechzeger Joren huet den Harry Harlow ee bekannten Experiment gemaach, Hien huet neigebuere Rhesusafen am Labo opgezunn. Am Käfeg waren zwou metalle Poppen. Déi eng Popp, déi just aus Metall bestanen huet, huet d'Afe gefiddert. Déi aner Popp war mat Decken ëmzunn a war méi waarm a kuscheleg. Obwuel déi kuscheleg Popp d'Afen net gefiddert huet, hunn déi jonk Primaten all hir Zäit mat der mëller, waarmer Popp verbruecht. Dëst sécherlech grausaamt Experiment weist, wéi wichteg Upaken a Kierperkontakt fir eis Entwécklung an eist Wuelbefannen ass. Kanner, déi net genuch ugepaakt ginn a gehale ginn, wuesse manner séier an hiert Gehier entwéckelt sech méi lues. Wat kann ech maachen, fir mech manner eleng ze spieren, besonnesch elo, wou ech keen ëmaarme soll? Hausdéieren, wéi zum Beispill Hënn a Kazen, kënnen hëllefen, eise Skinhunger ze reduzéieren. Wa mer Déieren heemelen, geschitt am Kierper dat nämmlecht, wéi wa mer aner Mënschen heemelen. Och sech selwer eng Massage maachen oder sech selwer ëmaarmen, kann hëllefen, sech manner eleng ze fillen. Och een Teddy oder eng Kuscheldecken kënne bei engem Manque vu Kierperkontakt hëllefen. Probéier dës fest un dech ze drécken. Eng waarm Dusch oder Bidden kënnen och hëllefen. Feel the touch, fill dech gedréckt an ech hoffen, dass mer eis gläich erëm upake kënnen.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert.